21 the Chin Time zotu le ngaitu nan zaten nan kut kan in tlaih hna thawngchimnak kan thawk ṭhan la Ralkap thiamnak santer deuh ding in Poland le American venhimnak lei vunci bia an i ruahnak kong. Myanmar ngakchia tampi cu ramchung kahdohnak ruangah zawtkhamhnak sichunh an tlolh hnanak kong. Ukraine caah phaisa dollar nuaih zanga kan bawmh ṭhan lai tiah America nih a chimnak kong. Sky Ngiangpinshi khua ah sac ralkap nih hriamngan kah in an lut i mei an khangh, khuami pakhat hriamngan nih a khen, cheukhat an tleh hnanak kong. Ankhua ralkap sizung in duh ṭitṭiah minhteng a chungkhar he CDM a tuah a himnak hmun ah an hruai hnanak kong. Lekeikaw ah sac nih April ni kul le nikhat zan ah fakpi in raltuknak an tuah, hriamngan pehzulh in an kah thawng Thai, Myanmar ramri, Mehsawhlei zong in theih a sinak kong. Hliran ah mino pariat cu sac nih zan ah an tlaih hna. Dakung sianghleirun sianghngakchia panga an tlau. Mino hna cu a ruang um loin an tlaih hna i tanhlim peng a ningpi in an phih. Zinglei ah inn kip cheknak an tuah nak kong. Michina peng huap i a ummi sac ralkap cu KIA le PDF phu fonh nih an kah hna. Aa hliammi Mapakha ralkap sizung ah mizaw phurhnak mawṭaw pathum in an kalpi hnanak kong an sac. A hmasa bik ah ralkap thiamnak santer deuh dingin Poland le American venhimnak lei vunci bia an i ruahnak kong a salak. Poland venhimnak minister a simi Mariad Plekza cu American a va tlawn ah Poland ram i ralkap lei ṭhunchinnak ding cu a biapi in i ruahnak an ngei. Poland venhimnak minister le American venhimnak minister Lloyd Austin cu Pentagon ralkap zung pakhat ah an i tong i Russia ralkap ṭha takin kham khawhnak dingah Ukraine ralkap caah a biapimi venhimnak le thilri Poland nih an bawmh pinah zawnruahnak a ngeimi cung zong conglawmh biachim pah i i tonnak an ngei. American, NATO le vawleicung ramdang cio hna nih venhimnak lei bawmhchanhnak cu Ukraine sinah pek a si i cu zawn ahcun Poland hi a biapi tukmi ram pakhat a si zong American minister nih a chim chih. ṭihnung raldoh hnawhnak a tongmi Ukraine rammi nuaih tampi hna cu Poland ram nih lunglawm tein an ram ah i dor ding zongin an cohlan fawn hna zong theih a si. A liamcia thla hnih ah khan Ukraine ram cu Russia nih luhhnawh in a vun tuk le cangka in Ukraine mipi nuaih thum deng cu Poland ah an zam hna. Poland venhimnak minister nih cun American venhimnak lei phung le hruainak hi a biapimi a si ti a zumhnak le American ralkap pawl cu Poland ah cohlan an si conglawmhnak kong zong an chim theih a si. Ram hnih karlak ramkhel le raltuk lei ah i fonh in ṭuanṭi hi thilri kuatnak le chawlehnak zong ah a hlawknak tampi a um kong zong an i ruah chih. Myanmar ngakchia tampi cu ramchung kahdohnak ruangah zawtkhamhnak sichunh an tlolhnak kong. Rampi a ngan le a ṭhanchonak ding caah a hram a simi ngakchia pawl cu a caan hmaan tein an ṭhan le an ngan a dam khawhnak ding caah le zawtnak khamhnak ding caah an chuahka in kum hleiriat an tlin tiang zawtnak khamhnak sii phun hleihnih phun hleithum chunh lo awk ṭhalo in i chunh hrim ding an si. Myanmar tu ahcun ralkap nih uknak an lak hnu in khuachung le ramchung hmunkip ah kahdohnak a chuak. sac ralkap lei nih khuami inn ah luh i vahrawh, inn khangh le vanlawng in vun kah ti pawl a phunkip in an tuah caah ngakchia pawl zawtnak khamhnak si chunh khawh an si ti hna lo. A hleikhun in Kayyin, Kaya, Chin le Sagaing ram hna ah i dohnak hi a fak khunmi hmun an si hna. Raltuk ruangah khuami hna cu ramtang ah an zaam hna. Cu tikah hringtu nu tampi cu an fale zawtkhamhnak ding an tlolh dih cang hna. Ngakchia pawl cu anmah kum cio tuak in sichunh an si lo ahcun an ṭhandan pawl a fum lai, thluaklei zong a hnursuan. Zawtnak fak an tuar cun thi a fawi temi dirhmun zong a si kho tiah ngandamnak lei fimthiam pawl nih ralrin peknak an chim. UN i ngakchia zohkhenhnak lei UNICEF nih thonghnih kul le hnih February nihleili ah cachuahnak an tuah ning cun Myanmar ram ngandamnak lei zohkhenhnak a tlak tuk cang caah rampi ngakchia a nomi nuaikhat deng cu a caam hmaan tein chunhmi si cu an ngah ti hna lo bantukin ngakchia nuaih nga hrawng cu vitamin A pawl an ngah hna lo caah zawtnak a phak sual cun mit i rawh ti pawl ṭihnungmi ton khawh a si tiah ralrin peknak an chim zong theih a si. Ukraine ram caah phaisa dollar nuaih zanga kan bawmh ṭhan lai tiah American nih a chimnak kong. Ukraine ram i thlahlawh le pengsen eimi le a dang cozah rianṭuannak hna i hman ding ah phaisa bawmhchanhnak dollar nuaihzanga in kan pek ṭhan lai tiah America nih a thanh. Ukraine vuanci Danny Shemal, phaisa lei vuanci

Atu a bawmhmi hi cu Ukraine ram ser ṭhannak ding ca i a herhnak zawn hman ding ah bawmhmi a cheu bang lawng a si rih tiah Minister Yellen nih a chim. Nilini ah Ukraine wunci he aa tongmi Hluttaw alulei simi Nancy Pelosi zong Ukraine ram caah bawmhchanhnak pe ding in Congress Hluttaw zong timhcia a si tiah a chim. President Joe Biden nih a luancia ni tlawmpal i bawmhchanhnak a vun hal khan parliament lei nih a rannak bik in kan tuah colh lai tiah an chim. Ukraine raltuknak caah $2.6 billion bawmhchanh ding in a fehter cang pinah zeizat dah a bawmh ṭhan te lai ti cu fehternak an ngei rih lo nain an i ceih cuahmah lio a si tiah a chim chih. Sagaing peng Ngiangpinshi khua ah sac ralkap nih hriamngan kah in an lut i mei an khangh, khuami pakhat hriamngan nih a khen, cheukhat an tlaih hnanak kong. Sagaing peng Ngiangpinshi khua cu sac ralkap nih April ni kul le ni hnih zinglei ah hriamngan in an kah i khuachung ah an lut. Cun khuami hna inn an khangh. Khuami pakhat hriamngan nih a khen i cheukhat khua chungah an tlaih hna tiah khuami hna sinin theih a si. Khuami hna an zam len. sac ralkap thazaang an tam tuk. Khuami hna cu an i dup. Aa hliammi zat thawngpang theih a si rih lo. Inn cu an khangh hna tiah Ngiangpinsi khuami pakhat nih Yangkung Khit ti media ah a chim. sac ralkap hmunthum ah i ṭhen in Ngiangpinsi khua cu an khangh. Khuami pakhat hriamngan nih a khen. Khua chung a tangmi cheukhat an tlaih hna tiah Sagaing peng thawngdik thanhnak nih a chim. Sagaing peng chung internet line phone line phihpiak an ton kong le Ngiangpinsi khua sac ralkap nih khanghpiak le hriamngan kah ruangah khuami aa hliammi zat le inn zeizat a kangh kong fiang in theih khawh a si rih lo.

Rakhine ramkulh Amkhua sanghnih-nak um ihkhun zathum tlum ralkap sizung Tahsayah pahnih minsawng zathum battalion in Duhtet camp Minhteng ralkap number tah minsawng pali pahnih paruk paruk pathum pariat cu sac ralkap bawi a dik lomi an rianṭuannak pawl duh lo ruangah April ni khat Chinland Defence Force dai sinah a chungkhar he CDM ah a luh kong theih a si. CDM a tuahmi Duterte minting le a chungkhar cu lunglawm tein kan don hna i a himnak hmun ah kan hruai hna tiah CDF dai nih thawng an thanh. sac ralkap kuttang i a um duh lomi paoh CDM tuah i mizapi sinah dawr a duhmi paoh mizapi vengtu ralkap CDF dai nih lunglawm tein kan in don hna tiah cathanh ah an langhter chih. Le Keiko ah sac nih April ni kul le ni khat zan ah fakpi in raltuknak an tuah, hriamngan pehzulh in an kah thawng, Thai Myanmar ramri mesoh lei zong in theih a sinak kong. Kayin ramkulh Myawadi peng Le Keiko ah sac ralkap nih April ni kul le ni khat zan ah Fakpi in raltuknak an tuah i hriamngan zong pehzul in an kah kong PDF thawnghrang le khuami hna sin in theih a si. Lekeko leikap Yatehku timi pawl lei ah sac ralkap nih ralhmun hmun nga tuah in an kal. Zanlei suimilam paruk hrawng in kahdohnak pehzul in a chuak tiah PDF thlanglei peng uknak zung PDF-E U Ye Min nih a chim. Khuami hna sin zongin sac nih hriamngan pehzulh in an kah. Hmunkip in hriamngan an kah. Minute pakhat chungah hriamngan paruk hrawng hmunkip in caankhat te ah an kahmi a lawh kong an chim. Hriamngan thawng cu pehzulh in theih a si. A thawng a thang tuk caah kahdohnak fak ngai dawh a si tiah Myeawati khuami pakhat nih a chim. sac nih hriamngan in an kahnak thawng cu thai myanmar ramri mehsawh lei kap zong in theih khawh a si tiah mehsawh lei ummi ralzaam cheukhat nih an chim timi cu yangkong khiti media in kan theih hleiraan ah mino pariat cu sac nih zan ah an tlaih hna dagong university siangngakchia panga an tlau mino hna cu a ruang um loin an tlaih hna i tanhlim peng a ningpi in an phih Zinglei ah innkip cheknak an tuahnak kong Yangkung ramṭhen Kamayup peng Hleran lam ah a ummi mino pariat cu sac ralkap nih zan ah an tlaih hnanak kong khuami hna sinin theih a si. April ni kul le nikhat zan suimilam hleihnih hrawngah Hleran lam um Hlekelene Dingṭhi te ṭaih in mino pariat sac ralkap nih an mawṭaw in an van tlaih hna tiah theih a si. Nizan ah hleiran ah an van tlaih hna. Hlekele nih dingchi ṭeih i mino pariat an tlaih hna. Direct in an van tlaih hna i dalan thong peknak ruangah a si lai tiah ka ruah. Kamaiyut palik sakhan bom puahnak ruangah an tlaih hna hi a si men lai tiah ka ruah tiin khuami pakhat nih a chim. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in Dakung sianghleiruun sianghngakchia simi minung panga, Ku Khenh Zingwin, Ku Turah Mawng Mawng, Ku Zaw Lin Nai, Ku Ti Hah Ṭheo Zaw le Dakung sianghleiruun sianghngakchia hlun Ku Hing Ṭhet hna cu April ni kul le ni khat ah pehtlaihnak a cat i sac ralkap nih an tlaih hna i a si ṭheo lai tiin lunghrinh a si tiah Dakung University Student Union nih pehtlaihnak a cah hnu April ni kul le nikhat zan ah thawng an thanh. Mah siangngakchia panga hna cu April ni kul le nikhat in chungkhar hawikom hna he pehtlaihnak a cah hnu ah hlathlainak an tuah len nain zeitikhmanh pehtlaih le hmuh khawh an si lo kong theih a si. Cun tuni zinglei ah sac nih tanhlim peng a ning in an phih i ahohmanh lengchuahnak nawl an pe hna lo kong le innkip ah checkhlatnak an tuah kong khuami hna nih an chim. Yangkung ramṭhen tanhlim peng Bucheu khua cu zing in an phih i checkhlatnak an tuah. Zingka tein innkip ah an check la tiah kan theih. A lut lei le a chuak lei an phih dih. Tanhlin Buchoh khuathar, Phaya le pawng sac ralkap motor pahnih nih lam an phih. Lengchua a ngah lo. Zing suimilam paruk ah an phan. Lam an phih dih. Ahohmanh lengchua an sanh rih hna lo, tiah khuami pakhat nih a chim. Atu caan cun Yangon ah sac ralkap nih mino simi paoh an tlaih hna tiah khuami hna sinin theih a si tiah Yangon Khette Media in kan theih. Mitcina penghuap i a ummi sac ralkap cu KIA le PDF phufonh hna nih an kah hna. Aa hliammi Mahpah kha ralkap sizung ah mizaw phurhnak motor pathum in an kalpi hna nakong. Kachin ramkulh Mitsina Nongnan khuafon Pahlah-nah hmunkhuar ṭhanmi sac ralkap pawl cu April nikule nikhat zan suimilam pasarih le minute sawmli nga ah KIA le PDF phu fonh nih an kah hna i i kahdohnak fak ngai in a chuak. A hmettawng sac keih sakhan pakhat cu KIA Brigade pahnih battalion pahlei khat le KPDF phu fonh nih an kah hna i sac ralkap aa hliammi le a thimi an tam i chaklei i a ummi ralkap sizung ah mizaw phurhnak motor pathum in an kalpi hnanak kong KIA thawngzamhnak nih a chim. sac keih sakhan kahdoh hnuah sac ralkap an hung phan chep i khuachung cu checkhlatnak an tuah kong theih a si tiah Yangon Khiti Media in kan theih. 21 The Chin Times zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.